Di salên dawîn de mirovên zanyar hemfikir in ku temenê gerdûnê yê texmînî nêzî çardeh milyar sal e. Temenê cîhana me jî digihîje pênc şeş milyar salî. Beramberî vê, dema ku mirov li dîroka mirovahiyê dinêre, Gerdûna ku ew qas kevne mirov dikare bibêje nû ji dayik bûye. Gerdûna me her tim diguhere û her di nav tevger, pêşketin û berfirehbûnê de ye. Beriya heft milyon sal şopa me li cîhanê hatiye dîtin. Ango em mirov heft milyon sal e li ser vê rûyê cîhanê dijîn. Di nava van heft milyon salan de mirovên cûr bi cûr Di vê merheleyê de derbas bûne mirovên jîr û baqil ku jê re bi awayê zanistî pênasekirina ku tê gotin Homo sapiens du sed hezar sal e li ser rûyê cîhanê dijî. Çavên me mirovan bi tenê ji ronahiya dîtbar ve hestiyar e. Lîstik vanên bingehên ên dika rewşadar a ku em jê re dibêjin asîman, roj, hîv, Gerestêr, diwestêr, meteroîd û stêrk in. Ji destpêka demê vir ve şevên bi stêrkî bandoreke bêhempa li ser me tevan kiriye û dê bikin jî. Bifikirin, stêrk wateyekî çawa daye wan ji bo heyberên jîr ên Gerdûnê yên yekem. Li asîmanan bi hezaran noqteyên geşedanî didîtin. Herhal ji ber ku di wê serdemê de qirêjahiya ronahiyê tune bû, dîmeneke bêhempa li hemberî wan bû. Dibe ku ew tiştên ku li jor didîtin nizanibûn çi ne jî Lê ev ji bo çîrok û meselokên stêrkî ku veguhezîn in dahatû û nifşên nû re nebûye asteng. Stêrk her tim me xistiye nav heyrê û meraqê. Temenê stêrkan di navbera milyon û milyaran salan de tê pîvandin. Strkên jor ku hûn dibînin piraniya wan di navbera yek û deh milyar salan de ne. Strkek çiqas mezin be emrê wê ewqas kin e. Bifikirin, serê xwe bilind kin û li rojê binêrin. Ew roja ku hûn dinêrin strkeke navîncî ku çar xal pênc milyar sal berê pêk hatiye û heta bigihîje ecikeke spî dê pênc milyar salê din jî bijî. Demekî asîmannasê Carl Sargon wiha gotibû, Em hemû tozên stêrka ne. Ji ber çi vê gotinê gotiye we dizanin gelo? Ka hinekî li xwe binêrin û laşê xwe temaşe bikin û têkevin nava jiyana xwe. Hesinê ku di nava xwîna me de, oksîjena ku dikeve nava pişkê me ango cîgerê me, kalsiyuma ku di nava hestiyê me de ne û karbona di şanê molekûldaran de ne, ev tev ji stêrkên di demekî dûr û dirêj de ku ji holê rabûne pêk hatine. Niha em ê ji we re jî behsa çerxa hebûnê stêrkê bikin. Stêrk çawa çêbûne, çi cûreyên stêrka hene em ê behsa we bikin. Erdkêşî û bertekên pevkerîna nukleer çêbûn û geşedana stêrkan araste dikin. Stêrkên xwedîgirsên cuda bi merheleyên cuda bi cuda yên hebûna xwe mezin dibin û diguherin çêbûn û çerxa hebûna stêrkan. Çerxa hebûnê ya stêrkeka keşf li gor mezinbûna xwe ye. Diyagram çerxên hebûnê yê stêrkan nîşan didin. Ango mezinbûna wan û rojê hema bibêje wek hev in. Biber û firehî ji rojê pir mezintir e. Serê hebûna hemû stêrkan yek e. Ewrekî gaz Toz û telazê yên wek nebulo jî tên zanîn, dibe pêstêrkeke ku dibe stêrkeke bi bingeh seqand. Di peyre stêrk li gor ber û firehiya xwe bi awayên cihê bi cihê bi geşe dibin. Stêrkên bi mezibûna xwe ji rojê biçûktir in didin ser rêya li aliyê çepê. Ev stêrk wiha ne. Stêrka sor a dêw ku niha li aliyê min rastê dibînin ya sor a hûrik a reş û hûrik. Stêrkên ji rojê pir mezintir in didin ser rêya aliyê rastê. Ev stêrk jî wiha ne. Stêrka sor a super a qerase, supernova, stêrka notron ya jî çalareş, ew jî li gor mezinbûna xwe. Bi qasî ji destê me hat me behsa stêrkan ji we re kir. Ji bo temaşekirina we em wê Kurdî Space spasiyên xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin bi Kurdî Space ê û zanistê. Ji bîr nekin bibin aboneyê kanala me, li hogir û dostên xwe pêşniyaz bikin. Şîroveyên xwe ji me kêm nekin. Baş e ku hûn hene. Bimînin di xweşiyê de.